Aw mi thenkhat tawngkam atang chuan hnamdang pawhin tlawmawina hi chu an ngah vel tuk an fel lutuk mizo te ai ai pawhin an tlawmai thin tih te tawngkam te hi kian hre ve fo a mizote ai pawhin-- mi thil min kawh hmuh chung changah pawh a hmun thleng te an min hruai a tikhan thil engkim te eng nge a thu ang ang te min buaipui thin a ni tih te hei hei ka hre fo mai a amaherawhchu chu mizo te tlawhmawina hi chu a thuk a ni mizote tlawhmuaihna. Hi hnam dangte tlawng mah ina nena teh khin chi a ni lo a, compare chi pawh a ni lo a ni. Mizote tlawng mawihna ah chuan nun hlan ngamna a awm a ni. Mizote tlawng mawihna hi a thuk zia hi kan hre lo a. Thenkhat chuan in e kan hnam hi, hmuh hniam te kan tum thin a mizo te hi kan hniam lo a ni tih hi ih kan hriat a pawimawh ang Taite Senan a nuna hlan dan te Khuangcheran Mizoram chhan nan atana vailian. Ralthuam nei tha em em pawh an lo beih a thianpa nen chu an lo beih dan ta a, a huaisan thlak a ni. Khatiang ngam ve lo te khan Mizo te hi kan tlawng mai na hi hmuh hniam kan tum mai thin a pawi khawp mai. Tin, Vana Pa Hall kawtah hian Mizo pa lem an dah a, a chêr em em mai a khi tiang te hi. Mizo pa sitha nelh nawlh a ni tur a ni. A nih na takah chuan Mizo te kha ei hmu an ni, mahni ei leh in tur thawk chhuak an ni. Tin, pasal tha kan pasal tha te hi vantlang aia tha hrui pawh ngah an ni vantlang aia hrisel tha pawh an ni ve in a an hrisel lo a nih pawn ti ve hram hram ti thin an ni an mahni indah tha a midang te tan a nung thin an ni. Chuvang chuan khi pawh i siam that a ngai. Mizo pa eng nge kan hmuh mawina tur a nia, Mizo pa kan ngaihsanna tur atana a lan tirna tur a ni. Khitiang te khi a siam thiam lo chu ka ti lo. A siamtu ka dem lo, mahse a pawmtu khi a dem awm ka ti ve a ni. Vana pa chu sitha nelh nawlh a ni ve tur a ni. Mizo tan a ngaihsanawm, a hlim thla pawh a ngaihsanawm a ni ve tur a ni. Chuvangin, khitianga a cher lutuk leh a hmelchhel tuk mai a han dah te hi i thil awm ang hi a ni thei hian ka hre thlawt lo a ni. Keima ngaihdanah chuan. Chuvangin a siam thiam zawk te pawh an awm a, siamtir awm tak a ni. Mizo te hi hmanlai atangin hnam into delh an ni a, anmahniin hlim em emin induhtawk em emin an lo khawsa ve thin a ni. Mizo za vel Lammuala an pungkhawm a. Chuah chuan anmahni rilru ah chuan khawvel pawh ngam thei dinhmun ah an dah a ni. Chutiang khawpa rilru huaisen chu a ni. Chutiang khawpa Mizo te dahsang an ni. A chhan chu an inhriat vang a ni. pakhat chuan a thianchhian vangin a thi ngam dawn a ni tih a inhria a ni an inhmu a ni ka bula mi hian chutiang chuan a ti dawn tih hi a inhria a inhria a ni chuvang chuan mizo te hian-- Mizo te, ka hmaan laia mite khan rilru an pu ni. Amah tunah chuan Mizo te seiseltu hi Mizo zing ang nge pawh hian kan tam mai. Hei hi a tha lo. Hetiang a sawisel ching te hi e mi dawi zep te an ni. An huaisan mi a lo ang. Mal leh mal inbeih ah chuan an taksa te pawh lo tha ve mai thei, an lo chak ve pawh a ni mai thei. A hma rawh chu an huaisen na hian ram a chhan ngam lo ang tih hi a chiang a ni. An huaisenna hian Mizote tan a ding an ding ngam lo ang tih hi a chiang a ni. Chu chu an rilru suk thlek atangin hian Mizote an hmuh hniamna atangin thil a lo thleng eh a lang chiang a ni. Mizo thenkhat phaiah an awm a, an rawn haw a, Mizote an rawn hmuhsit ve ringawt. Mizo society hi ngaihtuahro state dang society te ngaihtuah chuan Mizo te hi kan la in pumkhat that zia te pawh an hmu ngei ang. state dangah chuan an thenawm a assamese a awm a an thenawm a ih tripura mi a awm a a ṭhenah an thenawm leh a bengali mi a awm a thenawm leh an mahni hnampuia a awm leh a khatin khan an inpawlsawlh lutuk amaherawhchu mizoramah chuan kan thenawm mizo kan thenawm mizo kan thenawm mizo. An inluahtir tute chu vai pawh lo ni rawh se, chutiang chu ni. Tin, Mizo te hi inhumhimna turin Three Seven, Article Three Seven One G kan nei tih hi hriat ve tlat tur. Forest Act, Amendment Act pawhin min rawn ti mahse la, kan ramah hian kawngte rawn satin sipai awmna tur hmunte rawn rilruang dawn pawh a ni sel a article three seven one G in kan lo dang thei a ni chu chu. mla pakhat pawhin a move thei a ni tih hi hriat tur Mizoram te Mizo te hi kan nep lo lutuk amaw chu kan ti teh ang Mizote kan tangrual lova. Thenkhatin zo hnahthlak tih ten kan duh zawk a, a thenin zomi ni tih ten kan duh tawk kan duh zawk a, a thenin chin tih ten kan duh kan duh zawk a, amaherawhchu chu engkim hi Mizoram he kan state atang hian. thil hi a kal tur a ni kan state ah hian kan state atang hian thil hi kan kalpui tur a ni tunah pawh-- Kan hnam thenkhat ram danga mite chhan ngaihna hi an vang em em. A chhan chu anmahni in Mizoram mi leh sa te chanchan laimu ah min rawn hmang duh lo a. Amaw chu tlan chhiatna tan chuan min duh a pui em em tin chu kan pawm alawm kan hnam te kan rilru pawh an ti na alawm hnam dang ten an tih buai hian a rilru na ber te leh he chhan chhan duh te kan ni a hma in kan chief minister kan chief minister Zoramthanga pawhin-- lo mikhual tha a ti mipui pawn tha kan ti kan tih pui mizo mipui te pawhin rawn awm se kan duh rawn tlan chhiat se kan duh amaherawhchu ruk ruk. na tualthahna leh drugs chung changa i kan Mizoram pawi Mizote pawi khawih zelin an hnampuite pawi khawih zelin thil an rawn ti thin hi a pawi a ni hei hian kan unaute a ti der dep a ni. a dik tak sawi chuan J bet ah hian dah zel ta zawk ila heti ang teaching hi chu kan hnam in unau na tichhe zawng a thil ti hi chu Burma sawrkar hnena pawh thawn zel mai hi tha chu chun tam tak in a veng ang. Kan sanral uai mai apawn ruihhlo a do kum puan te a ti ama erawh chu ih Mizoram ah ruih theih thil a rawn lut zel tho a rawn lut zel tho a tam em em thenkhat ah chuan tlawm lutuk Aizawl ah a thenkhat-- zariat sangkhat te nih laiin thenkhat ah chuanin za sawmnga te a ni a tlawm em em heti ang te hi a tha lo a awm loh dan ngaihtuah in mizoram kal pel in thil ti thin rawh se an tih nih pawn ral thuam te an mamawh kan hria. Chutianga chuan a intuk na tan chuan Mizoram kal pehna thil tih dan tur hi ngaihtuah a sela tha. Tin, hawng zali zawmli chungchangah pawh Mizoram chhungkhawih pawi loin Thil tih ni se la, a tha. A tha ti a, ai Mizo te tan a tha ang. Mahni ram mi mi mi leh sa pawh hmangaihna nei miah lo a thil an tih hi chu a tha lo. Hremna pawh. Lekkawh a ni rawh se, a nasa thei ang ber in. Chu chu a ni. Mahni hlawkna tur ringawt u ma. Mahni mizo pui ten tuar mah se pawi ti lo a, hma an la thin hi chu a pawi a ni. chutah tak chuan in support a har a ni kan lo in support tawhna sa te pawh tihchhiat a ni tunah pawh kan mizo hnahthlak pakhat chu U F C ah a champion a ni. Amar chu comment thenkhatah chuan Mizo pawh a nilo tihte pawn an comment comment te pawh a awm Amar chu khang zawk zawk a khawi tang a rawn piang chhuak nge. a rawn pian chhuah na chhan chu mizo te thinlung dik tak a ni lo rawn pian chhuah tir chhan tu a awm a ni chu chu ruihhlo rawn tawlh lut thin tu ten kuh varah rawn smuggling thin tu ten heng thil hi an chawhchhuah a ni. a pawi em em a bul ber chuan corruption a ni sitna hian min beih na hi corruption a ni amar chu chumi chu a lan a lan loh thei tur a thut na tur hi sitna hian a zawng ve thin. a thut nan addiction te ngawl ve na te a rawn hmang thin chauh zawk a ni a nih na dik takah chuan mi te an ho sa a pawisa te an nei a. An mahni thaw a chhuah a ni lo tih hi kan hre ru ve tlat tho. Tu mah bia a kan awm bik lo. Tunah hianin corruption ti thenkhat te hi in leh lo te in ngah em em, an ngah em em. an fate pawh an che mi lian em em ama erawh chu khawi tang in nge pawisa an neih khawi tang in nge an chhiat leh mi len theih tih hi kan hre ru ve tlat tho kan ngaisang miah lo. an han pawr ham ham te hi e ih an zak miah lo an tan thil zah thlak a ni tehlul nen an chhungkua hi hmusit ruk in an awm tih hi an ngaihtuah em ngaihtuahna chang hre ve rawh se. Mizo mipuite hian tunah hian kan rilru ah chuan politics pawh khel ila ka tan hlauh dan a awm lo tin rilru te pawh kan pu pat kan pu ta hial a pawi em em hei engvang atang rawn peng chhuak nge tih hi ka ngaihtuah ngai. a rawn pian chhuah na chhan chu thenkhat ten hlawk na an chang thenkhat te an haho sak phah thur thur amaw chu tam tak chuan ih vote an thlak vang in hlawk na an hmu lo. mi dang in hlawk na an hmuh lai in kan hmu ve lo an tih na rilru ang a ni tih hi hriat a tha tunah pawh pawisa leng vak te a awm lo kan ti amaw chu mizoram development atan hian pawisa a kal a nih chuan mizote tan nakin ah hlawk na tur vek a ni. tih hi hriat a pawimawh hei rel a lo lut mizo te an rawn ih vai ho te an rawn lut nasa mizoram te an rawn thlir an rawn an rawn eng lo vai youtubers thenkhat te phei chu an hlawk phah viewers te an ngah phah lutuk. Chu ai chuan Mizo kan Mizo pui ten YouTube a content an ngah vak lo chung pawh i lo like a i lo view sak thin kha i tan a hlawk zawk an ni chu an ramah pawisa an hmang dawn. amaw chu kan drama pawisa keini keimahni youtubers chuan an hmang dawn khatiang tle thleng thleng thleng thleng a uluk deuh ngei duh tur fin a ngai mizo te hi lehkha thiam kan inti lehkha thiam eng nge tute nge lehkha thiam ziak leh chhir thiam ringawt hi lehkha thiam ami an nih. Ziak leh chhir an thiam a, illiteracy rate pawh sang em em, amaw chu ngaihtuah chian chuan ziak leh chhir thiam hi an tam ringawt, lehkha thiam tak tak hi an awm lo IAS, IFS kan neih loh dan atang te hian ngaihtuah ang u. MCS te pawh kum naupang te tak te te kum naupang tak tak ten in pass MCS ah hian duh tawk mai su IAS te nih chhoh tum ro u zelina hmasawn tum ro u in goal setting hi hetah hian tawp mai su se. Challenge hi ti sang rawh u Mizo te tan hian. Chu chu ni a pawimawh em em a ni. Cho na hi ti sang rawh u. Chu chu in hlut na a ni. Mizo te hi kan hausa tak tak thei lo i Mizo hausa tam tak thenkhat kan tih te hi damlo nikhua mi pawisa puk duh duh mi pawisa puk tur zawng duh duh te kan ni pawisa kan neih avangin kan tur chhuah reng theih pawh. damdawiin ah te kan awm kan awm a kan va tur zu sawt hi ka ti damdawiin a awm kher pawh hi a then hi chu a ngai lo mahni tur chhuah ve thei a ni tur chhuak ngam ve ang u thenkhat mizo thenkhat ngaihsan awm deuh deuh mai an awm. chungte chu an hming sawi lang kher lo ila cancer vei thenkhat hi ka cancer stage stage hi stage three a ni tawh a tidam ngaihna a awm tawh lo chuvang chuan-- Ka in enkawlna ai chuan ka chhungten lo hmang rawh zawk rawh se tih hi an awm. An ngaihsan awm asin. Mahni chhungkua hmaina chang hria Mizo hi an ngaihsan awm a ni chutiang te chu kan uaih a chan chin buaite hianin chhuah awm ang u fak ngam ang u enge uaih ama chan chin bu a nihna te. hriat tur. KTP thenkhat te Kohhran thenkhat te kan nei, chung te chuan bank atang loan an la thin te hi a zahthlak lutuk. bank atangin loan an la a eng nge kan bible leh in a sawi tuma engmah pa saw hmangaihna lo hmangaihna chauh loh chu tuma engmah pa lo turin min zirtir tin chuvah khawi atange pawisa an pu an rulh dawn. Mizo mipui te an mahni kohhran mi leh sa te thawhlawm an hma thlir a ni. A zahthlak a nia. An mahni thalaipui te thahrui pekna tur kha an hma thlir a nia. chuta chang a rulh chuta chang a rulh chu an tum a nia a zah tlak K three ka ti ang rilru pu kha K three P hruai tu ni tlak a ni em kohhran hruai tu ni tlak a ni em tih hi ngaihtuah ngai a ni tin political party thenkhat chuan candidate atan mi challang mi tha khawtlang pawn mi an fak. te an hmang ngawt mai zel. Amah chu ram hruaina tan hian rilru an pu em? Ram hi an hmangaih em? Kohhran hmangaihna leh khawtlang hmangaihna hi an nei kawp em? Tih te hi chhut ang u. chhut ngam ang u, kan kohhrana mi tha a nih vang rawt khan khawtlang tan Central dawr atan North East Council dawr atan a tlak dawn em tih te i ngaihtuah ang u. Tunah pawh thenkhat chu an phak lo. Setup pawh eng ang phak lo. I Mizoram tana hma theih atan hian an an tlak lo. An fel em em an tha em em khawtlangah chuan veng chhungah pawh an tha em em. amah zan an phak lo tih hriat tur HT Sangliana kha khutah state state dangah chuan an thlang tling daih mai a ni a chhan chu. An thlantlinna bial khan anmahni tan a ding thei dawn a ni tih an ngaihtuah daih. Mizoramah chuan ih kan lo ngaisang lo. Kan ngaisang ti dawn ila, in ngaisang lo ve ti dawn ila, kan ngaisang in ti mai thei. Ama rawh chu in vote dawn lo, in vote in pe dawn lo, rawn ding ta se in thlang tling kher lo ang. Tunah pawh a bik takin. Lo haw lo se la, pi vanram chhuang i hi. Khaw thenkhat tan chuan an kuh varah hralhna atana hma latu a ni. Kuh varah hralhna tu, hralhna tam tak, nuai tam tak an neih phah. Amaherawh chu mak ka ti em em mai chu. Kan bial tan rawn ding rawh tih a sawmtu hi a lang a pa a lang a sawmtu hi Vengchhung chanchinbu pakhat mah an neih ka la hmu lo. An Vengchhung chanchinbu he ding a inziak pakhat mah ka la hmu lo hi a mak ka ti. lawmna chang hi duhthusam hian kan hre lo a mawni aw ka ti. Sawmawm tak a ni. Kan veng chhunga ka tih heti ang khawpa hnathawk chu. Pitar lu chuk var vo a nih vang khan mi inkhuih pial thin then coat suit nena inthuam te ai khan kan hmu hniam a mawn leh i hmu hniam lo ang u mi hi an lan dan ang mai a ni lo. I vanram chhuang hi pawh hi a lam a lan dan ang mai a ni lo. A rilru chhung ril hi pui tak a ni. Kan ram hruaitu ni tlak a ni. Amah chuan duh tawk phawt ila, amah ang chi hi tam tak hi. an lo chhuah belh theihna tur atan leh Mizoram thatna thatna duhtu an lo pun belh zel theihna tur atan an bial chhung hian hma an la thei a ni ke pen hmasa ber an ni thei a ni. Mizoram history ti danglam thei chu an bial chhung a ni. Chuvang chuan Mizoram history hi sawi danglam ang u. Hmalak belh tur te pawh a hre teuh ang. chumi chu midang pawn an hria ang chutiang chu a lo par chhuah theih turin chutiang chu a rawn inhun chhuah theih turin a rawn cho chhuah theih turin a bialte kha inpawimawh a ni. tunah hian kan mizo zingah mi tha tak tak an awm amaherawh chu party feeling hi kan kan la vung lutuk a. hei vang hian mi tha te kan break a ni mi tha te kan dang a ni kan dang chat a ni mi tha ten hma an lak theihna tur atan mi tin te hi kan pawimawh a ni. a then tunah hi kan mizoram dinhmun chuan a pawimawh hmasa ber chu kuvarah a vang a. malsawmna dawng tur te hi in pawimawh hmasa ber a ni in lawmna te hi au chhuah pui ngam rawh u han au chhuak zut teh u social media te a awm han puang chhuak zut teh u. tichuan in vote hmangin han chawi sang ngat teh u mi dang pawh i chawi in chaw chhuak ang a kan mizoram thatna a develop na tur atan hian ke pen hmasa ber chu in khua in veng in bial i ni dawn mizo te entawn tlak i ni dawn. Chiah chuan duhsakna sang ber ka hlan a che u. Mizote zingah hian uaia em e an tangkai em em. Uaihmete zingah hian Uaihmete hnuaiah JAC te an awm tui hlo do turin amaherawh chu JAC zingah hian hnathawh mumal nei loh hi an tam lutuk hi pawi. Hnathawh mumal an nei lo va, JAC atangin hlawkna nei an tum a. Sum tuakna hmanrua tan an hmang a, hei hi tha lo, pawisa fine Thirte an ching a. Khating te kha khawng an chhun luh tih hi lang tlang takin transparent takin a lang leh si lo va hei hi a pawi transparent takin lang sela.

mi into delh lo an tam lutuk vang hian uaina chhungah pawh hian ei rukna hi corruption hi a inrawlh a mawni chu aw a tih theih rum rum a ni a inrawlh lo a ni tih hi e chiang taka pho lan ni se la a tha khawp mai. sawi tur hi a tam a ni a. Mizoramah hian kawng sirah hian vawi khat chu kut dawh-- mitdel a lo awm tah chuanin thingpui leh chhang ka phak ang tawkin a tui thei ang ber ka ngaih ka pawisa a en a ih a tui thei ang ber ka ngaih ka lei sak a ka va pe a ni chutah chuan. Chupa chuan a lo duh lo. Umm, a puar tawh a ni ang ka ti. Aah, mahse in tho rawh ka tia, ka hnut chhia ta tho a ni. A hma rawh chu, reilo teah tlem ka han ka han kawm a, khawi atanga lo kal ngei anih, khawi veng ngei anih tite kan han in zawt a. chutiang thlep thlep chu sawi pawh a ngai chung lo a, ama erawh chu eitur tui hnai zawk ka lei kha a zah thlak ka lei sak kha zah thlak leh zawk thingpui pangngai ka lei sak a, ani chuan mall mall te. a rawn dah a a rawn dah a a thutpui pa hian chhang pawh a tui tha tha a rawn dah a ar bawp te a rawn dah tha a rawn dah sak a ni kei chuan chhang puar te ka lei sak ve a kan thar tiin. ih a zahthlak lek lek zawk a ni chuta ka ngaihtuah a hna rawn lut ta ber chu heng ih kut dawh te anga kan ngaih te hi an chhungte an chawm zo lo mawni chu aw ka ti. thingpui rawn lak sak a ka ta ama tana rawn duty rawn duty sak bak a ka en hian kha kut dawh kha a duty sakah kha chawmzo tur hmel hi a pu luah luah. Chawm zo tur khan ih a taksa kha ih a in fit hmel hluah hluah tih hi ka hmu chiang lutuk chung loh pawh chu sawi tur hi mi hian an hre teuh mai. Pakhat chu ka hria. amah chauhin a khaw sa a guitar te min an pe ve a per pawh perh thiam chuang lo a amah erawh chu tikhan a ti ve a ih kut a dawh ve thin a ni amah chau khaw sa a ni a a ei leh in tur hmuh te chu a lawmpui awm em em ka lawmpui awm ka lawmpui em em thin a ni. Ka hmuh chang apiangin cheng sawm chauh pawh a kil a, ka pe ve thin a ni. Phur takin ka pe ve thin a ni. A ei ei leh in tur hmuh kha a lawmpui awm em em zawk a ni. Mahse khatiang kha a ni lo, pakhat kha chu. A veng tupa khan a chawm zo hmel luah luah mai ni. Nga tinge a chawm a chawm zawk lo. Nga tinge ama chhungkua member si kha. Chawm lo khan ka tiang a kut a dawh a, a kut zawh dawh zar kha ka ti nge a zo sak zawk, a tu kha nge kut dawh zawk, ka ta thu kha nge he pa zawk kha a veng tu zawk kha. Kei chu ka ngaihdan ah chuan a vengtu pa zawk kha kut dawh zawk a ni. Kutdawhna thinlung kan pu hi a pawimawh a pawi lutuk. Hmanlai Mizo te kha kutdawhna rilru thinlung pu an ni ngai lo. Kei in ei la, midang in ei lo se tih rilru hi an pu ngai lo. Keng ka ei lo a nih pawn a ni chuan ei rawh se an ti zawk thin. Mizo rilru theihnghilh ṭhak khawp a, khuang chera te chu ât huai a lawm. Taitisa te chu an ât huai, chawngbualte kha ât huai. tia tan la tan fung la thin tu te an ni tai te sana kha ngaihtuah chiang u sakei a beih dawn khan a rilru tur awm ang te kha kan chhutpui ngai em. a tih loh chuan tha lai te en tawn a ni si a, a beih loh chuan mi ten dawi zep an ti dawn tin chu bakah en tawn a nihna zawng zawng kha thai bo a ni dawn. Tin, chu bakah an veng, an ram, an khua zawng zawng kha pasal tha dang rawn chhuak leh te ah khan a in ngap nghat ngam dawn lo tih hi chiang takin a hmu lawk a ni. mihring tak an ni zel a ni an field zia chu sai ram chhuah ni khua pakhat chuan sakhi sakhi ki hreu tha deuh mai a hmu a sazuk ki hreu tha deuh mai a hmu a a kap ta mai a. Vana pa chuan, Taite, a rawn hnim de de che a mi, a ti em a ni ha, ka ti ang kha a ni. Zawl dawh takin, Engvang i ka a, engvang i ti a, kan chhe zo vek ka sin. Tih a thin che tak a, thil ti a ni lo. Fing tak maiin a ti a ni. Kha pa pawh a zak hle a nih kha. Chuva tunlai mihring hi ih kan chapo mah mah an chapo a ni kan mizo pasal tha te chapo loh zia te pawh kha a inngaih tlawm zia te pawh kha kei chung ka sawi seng lo comment lamah te pawh rawn sawi ro. Mizo hnam ngaihsan awmzia hi vawikhat chu vai ramah kan kal a, vai inah hian kan thleng a ni. Tah chuan an pa hi a rum a rum mai a zan laiah hian. Mizo thenkhat nen kan then kan thleng a ni a rum a rum a tah chuanin ih nightingale aw a rum a rum ka ti a an in sak danah khan hetah ah a kilah hian an pa room a awm a a laiah mikhua room a awm a chuan hetah a piahah ih choka-- Lam hnaiah a fate nupa room a awm a, a piah a choka a awm leh a ni. Chutih chuanin ih an pa room pawh chu an ngaithla pha lo a ni. A rum a rum a, chuvang tuisik no khat hi ka va suah ve a ni. a hmanin an kawtah hian thei thei thur tui deuh mai hi a awm a chu lawh pawh an phal lo a ni chu chu kan ei chak a amaherawhchu chu lawh an phal lo a lei te a ngai ve a pawisa te kan pe a tikhan min lawh a sak ve a ni. zingah chuan zing a lo ni a zan ah chuan aw tui no khat hi ka va chhuah sak a ka thiam ang tawk pawh tawk in eng nge an a eh ka ti a ih chuan tui chu ih a in a a in bawrh bawrh a tichuan imm-- A room te pawh chu a ziah awm ve ta a, a muhil ve ta kha a ni. Chuan zingah chuanin ih ka lo mu a, kei ka lo mu tui deuh hlek a, tah chuan tumah min lo kai tho lo a, kan harh chu ih kai tho su kai tho su, mu rawh se, a duh tawkin mu rawh se, a lo a lo ti a ka thiante hnenah a lo sawi a, i neihtu pa khan. Tah chuan ka han harh chhuak chu thingpui nen chhang nen min rawn chhawp ta a ni. Mak hi ka ti khawp mai a, tah chuanin in hnaihte pa chuan Ee Mizoram a ka un a upa i ni? Nizanah ka pa a dam lo a, tui sik no khat i lo suh a. Kan lawm lutuk ka lawm lutuk kan in bulah hian in rawn sa rawh min ti hial a ni a awmzia chu Mizo tlawm ngaihna hi e a hlu a ni Mizo tlawm ngaihna hian thil a ti thei a ni vai ho chuan thil tha chu min ti ve min tihsak ve thei e. amaherawhchu chu mizo tlawm ngaihna zawk hi thil tha intihsakna mai hi a ni lo a mizo tlawm ngaihna hi a thuk a ni midang te tan thil tha an tih sak a chu thlenna nei lo te pawh min thleng a ni. amaherawhchu chu ih mizo tlawmuina ang chi dik tak kha an lo la hmu ngai lo thil tha ti ve thin tho te pawh khan chuvang chuan a tukzingah chuan an thei lawhna thing an thei lawhna atana an hman. mau pawh chu min pe a i duh duh zat lo rawh i duh duh zat lo rawh i haw hunah pawh hawn rawh te min ti a ni tin an in bulah ui an zuar a chutting te pawh chu ka hawn ngam lo a gate ah min check ka hlau a lei pawh ka lei ngam lo a ni. a man kha a tlawm khawp mai a Mizoram ah chuan sanghnih zanga man vel rih tur awm ang hi a ni a amah chu za thum in hralh an phal a ni ka lei ngam lo ka ti a e lei rawh lei rawh hetah counter thleng ka thla ang che tuman an lak sak lo ang che min ti a ni chutih ang khawp chuan Mizo tlawmngaihna hian ih hnuma

ngaihtuah ve thin tur chuvang chuan tlawm ngaihna kan tih hian mizo tlawm ngaihna te hi a thuk a ni sawi fiah rual a ni lo a ni chuvangin a chhuan awm a hnam dang tlawm ngaihna. anga kan ngaih Mizo ten hnam dang that hi tlawm ngaihna tiin hnam dang tlawm ngaihna tiin kan lo vuah ve ringawt mai mai an tlawm ngaihna a ni lo an that na a ni thatna te chu mihringin kan nei vek tlawm ngaihna erawh chu a dang a ni tlawm ngaihna ah chuan-- thianchhan thih ngam a ni. Thianchhan thih ngam huaisana nei lo te hian Mizo tlawmawina hi sawi nep an tum thin. Sawi nep in tum thin. Thianchhan. thih ngam mizo val rual te rilru i nei thar ang u bible pawn engtin nge a sawi sum tam tak aiin hming that hi thlan zawk tur a ni. tiin min hrilh. Kan tlawmawina nen a inhmeh lutuk. Chu chu hre thar la ila. Tin chu bakah Mizo ten enge kan mamawh? tunah hian ruihtheih thil tih tam tak an awm chhan chhuah an har tawh em em a ti tawh te chu chhan chhuah hi an har a ni kawngṭha kawng hmuh leh a nih pawn an mahnia châkna cravings hi a lian em em tin. An thluak a dopamine hnathawh zawng zawng te pawh hi thlai reh mai mai theih a ni lo. Serotonin pawn impact nasa tak a nei a, amah chu dopamine te phei chuan a nei nasa leh zual a ni. tih reh mai mai theih a ni lo. Chuvangin Mizo thalai rawn awm leh tur te hian te hi kan veng tur a ni. Tunah hian nu leh pa te hian an fate hi nu leh pa thenkhat chuan-- an fate hi addict tur hian an kaihruai mek an kaihruai mek tih hi inhriam sah dah te an hmuam khum mai mai kuhva te an ei sen khum mai mai meizel te an zuk khum put put mai mai. tuna drugs addict i hmusit em em te hi a tirah chuan an addict mai bik lo. Amah chu an addiction rawn bul rawn inṭanna chu kuhvate meizilte sahdahte hi a ni. Addiction chu eng nge process a ni. Zawi zawia rawn inbel chah chho zel a ni. Kuhva. Nu leh pa ten an ei a, meizial te an zu a, tui an ti a, an tui ti hmel hi an hmel ah hian a lang a ni. Chu chu fa te chil a ti put a ni, an ti chak ve a ni. Chu chuan chu chuan. Tih ve chin châkna te a rawn hring chhuak a, an fate eh duhlo chung chung eh ti mai ang an fate châk an mahniin an phal loh chung chung te pawh a ni thei, an fate'n an châk a, an nu leh pa te tih ang kha an rawn ti chho ve ta a, tah chuan an fate'n meizir te an zuk ruk chuan a hauh te pawh an hau ang a an hau a a vuak te hian an vawh thin ama erawh chu kha khan fate relationship nu leh pa leh fate inkara relationship hi kha tiang khan. a chhiat chhet tih na hi in hria em? A chhiat chhet a pawi lutuk nu leh pa te chu in kungkaih telh telh tur kan nih laiin kan chhiat chhet. ṭhiah hrep na hian thil pawi thil ṭha lo a thlen a ni chu chuan ih kuhva an han ei chhin a sala te an huam chhin a a addictive sia a addict theih sia. youtube thenkhat en ro khawvela ruih theih thil drugs addict awlsam ber chu kuhva a ni tih te a ni meizel a ni tih te a ni. Kuhva leh meizel hi drugs an ni. Stimulant drugs an ni. Zingah te hian tho ro Meizir in han zu vang vang a, a ti harh vang sawt ang cho. Kuva te hi ei ro a ti harh sawt ang cho. Tin chu bakah hna te kan thawk a, kan chau tawh em em a tah chuan chhun chawlh a lo ni a meizia zuk chawlh te kan han nei a kan han neih zawh chuan ih tha phur a hma aia phur zawk in hna te kan lo thawk thei leh pah thin chu chu ih-- kha drugs hnathawh kha a ni upa leh miser drugs hnathawh kha a ni taksa taksa a lo hahdam hma pawhin phurna hi a rawn chhuak theih a ni tah chuan taksa la hahdam loin ih phurna nei si in hna te kan thawh chhunchawm a. Chu chu ih kan taksa hian a lo tuar ta thin a ni. Pumpui te a la in ready lo a, tin kan chuap te a lo la in ready lo a, tin kan kal te a lo in ready lo a, kan organs thenkhat tam tak te a lo la in ready lo a hnathawk turin. Chiah chuan in hna kan han thawk a. kan taksa in tur let thin a ni tuah phei china ram ah phei chuan math hi an hmang tangkai em em a tah chuan imm mu thei lo in mu mu chhuak si lo in tha phur chi in hna an an thawk a an mi chawr ten hna an thawk a. tah chuan a hlawk tu te chu ih a chhawr tu te an ni an mi chhawr te kha kha pawisa pawh pek ngai lo pawisa pawh pe lo in ih-- an hlawh atan an edit tawh avangin ih met te kha an pe thin a ni, chutah chuan sum pawh an sen tlem pha a, tin chu bakah an hna te pawh imm thawh chhun zawmin a awm thei pha a, tikhan ih company thenkhat chu twenty four seven. kar khat ni khat chhunga darkar sawmhnih pali chhung ih hnathawk turin hnathawk theihin an siam an company khan hna a thawk thin a ni a pawi em em thakha ih a thawk tute khan an taksa tan a pawi em em a. tah chuan ih drugs khan an mah a thawk tu te kha ih a ti tar bawi bawi si a tah chuan an nun na ten a lo tuar a kha kha pawih em em a ni chuti ang chuan in umm kan mei zir leh kuhva kan ei thin te. Hei ei a pawi em em a ni Mizote tan hian. Chuvangin ih kan fa ten an han hmuh khan an chak ve a, an ti ve chin a. Vawikhatnaah chuanin an taksa tan pawi an hmu kher lo.

An edik a tikhan chhuak ta ta te an vei chho a cancer pumpui cancer te chhup cancer te a lo chhuak a tah chuan inenkawl nan-- Sum a lo ngai a, kan ram te, kan in leh lo te thenkhat chuan kan hralh phah te a ngai a ni. Amah chu kan sawi tawh ang khan thenkhat mi huaisen tak mai, mizo pa tak mai an awm. Chung ho chuan ka cancer hi tihdam mai mai thei tawh a ni lo va, a stage a sang tawh a, chuvangin he sum sen hi sum ihh. I ka that lehna tur ni awm a sum sen hi ka chhung ten lo ei zawk rawh se, he thil hi chu kei chuan ka thawh rah a nia umm ka thihpui ka thihpui zawk ang e tiin chhungte hmangaih takin. Hei hi Mizo pa rilru takin thil an ti thin, an entawn tlak em em zawk a ni. Chuvangin i ti ngam ang u, ka sawi rih mai ang. Kei hi min lo en reng ro u. Ka ruih thei thil tih vanga ih cancer ka vei a nih chuan in enkawl dam theih chi te a la awm thei. Chutiang a nih lem loh chuan ka chhungte tan sum leh pai hi ka kian dawn, kian ngam ve rawh u. Tih hlau leh hle tur si chu tih loh mai tur a tir tangin cancer ril vei tawh tak tak chuan in eh i ruihtheihthil insum bute kha awm ziam tawh lo. Cancer kha punlun zel ta dawn tho. Chi ding chu ni. Chu vangin i keimah ania kan value system te hi ngaihtuah tha ang u.

BA i pass ringawt avang khan i engmah i neilo thenkhat chu sawi tawp mai ang. Ai zir hniam zawk te hi eng nge ni kha eng nge ni kha eng nge ni kha tia zawhna zawt fo hi an tam lutuk mahni an hriat ve tum lo. Tin, chu bakah Mizoram mamawh hi tuna kan zir lai zirthar te hian rawn ngaihtuah ro. Khawvel politics inthlîr pha eng zawngin nge ka kal dawn? ka ngaihtuna hi eng zawngin nge ka kaltir dawn tih te ih hi ih i rawn ngaihtuah ro u chawhpawlh lutuk nun tinte i dah a tha ang u. tin mi hmusit kan chiang tuk mizo te hi a tha lo an kristian te nen hi a ni hmel lo mi hmusit ai chuan chawi kan midang te chawi kan hi a hlu. Vawikhat pawh tawngtai pui ngai lo tawngtai na a ih thawh pawh thawh ngai lo kristian in ti ve si he tah dil na form ziak dawn a. anih loh pawn mahni ina ziak dawn a ih sakhuana ziak dawn a kristian tih ziak ngam ve i nih chuan mi dang te hmu si chiang suh chuaih chuan chawi kan hna thawh tum rawh. Ruihtheih thil ti i hmu sit em em te khan an mahni ruihtheih thil ti ve thinpui te hi. an rilṭam te, an suffer te an hmuh chuan an ṭanpui ṭhin. Thingpui inna tur te an pe ve ṭhin. An a ang zawng zawng cheng sawmhnih khat pawh an pe phal sin. A ti ngai lo te hi e, mi tlawn ṭhat ṭhat an ni. Mi tlawn hi a mi zo lo, mi tlawn chin hi a mi zo lo lutuk. Hmahlai mizo te khan mi tlawn hi an ching lo chu chu an thawh chhuah ve a ngaihdan sawi chhuak ve ngam nih hi an duh. mi tlawn ching i nih chuan e ih i ngaihdan i sawi chhuah ve te kha eng tan mangaih a ni dawn lo chunga eng chen a zel rei pawh sawi rawh eng chen pawhin min lo ngai thla rawh se ih thu tak hla takah an ngai tak tak ngai lo che tih hi frank takin ka hrilh ang che. Mizoramah home thenkhat an din a ruih theih thil tite chhan chhuah tumin an din a amaherawhchu chu i mahni eizawn na tana thil tih hi an tam lutuk chanpuina i pek dawn pawhin a mamawh tute tak tak hnenah pe rauh. a nih loh pawn i kut veilam in a tih i kut dinglam in a tih chu i kut veilam in hre suh se a ti nge i kut dinglam in a tih i kut veilam in a tih chu i kut dinglam in hre suh se a ti zawk kha kan bible khan. mite fak phut dan a thil tih hi chin hi a mizo bawk lo a kristian bawk lo. tunah hian kan ramah hianin chhan chhu ngai tam tak an awm kan kohhran pawh hianin ehh camping te but saih ve thin amah chu full off programme kar khat ringawt hi a tawk lo sin.

Pawi khawp mai. Khatingah khan tunah chuan camping kar hnih pawh han zo mah la an suffer kha ih a la zo lo. A ti nasa te chu an ke sa te-- A la zo lo a ni. An ri hlo tih avanga harsatna an taksa a an tawh te kha ih a la dam famkim lo. Chuvangin ih beisei vak duh hrisu. Ril tawp mai chu Frank deuh in. Suzuki experience chang ka sawi ni. E min hial du chen min hial ro. Masa ni tlat si ni. chuvang chuan member member a heti zat member a heti zat member a heti zat kan nei. Hetiang a ruihhlo tilo te member tam tak kan neih te hi. Kohhran hian fuih thar rawh se, tan la turin fuih thar rawh se, chang haw ang u, thenkhat fawkawm tak tak an awm, ama erawh chu an thawk seng lo, an indaih lo. Chuvangin i tanpui ang u. Tin, Mizoramah hian head of department ni rak Tur khawp hian zirlai kan zir nih chuan i zir chhuak law lawng u. IAS vawi khat i tlin loh avang khan a la tawp mai lo tribal i ni i van nei vawi tam tak i tihnawn thei i beihnawn thei a ni. Chuvang chuan beinawn rawh i hlawhden hma chu i ram tan hian chiti chuan kan ram tan hian a tha ang. he channel hi hei zawng hian ka rawn buatsaih a eng ka rawn ti deuh nuai a ni a amaw chu ih lo ngaih ven ve teh u hei lo pawh i sawi bel tur tam tak in la nei ang ka ring kan tih belh zel thei a tur tan in support na min lo lantir uh la. khawmai takin kan lo la sawi belh zel ang chutiangah chuan in tanpuina ka mamawh a hmanrua te ka la nei tha lo a hmanrua te ka la nei changkang tawk lo bawk a chutiangah chuan ka lo intuk ve theih nan te milo tanpui ula. kan mizoram politics hi ih kan khal dik kan khal dik tlan a ngai a ni ih tunah chuan eiru te an in lu ling a eiru te ih kan la ngai sang a. Pawisa ngah te kan la ngaisang a, mahni thaw a chhuak ngei te, erawh hi chu ngaihsan an phu ni. A mawirawh chu ngaihsan tur dik tak kan ngaihsan a, ngaihsan lo dik tak tur dik tak te kan ngaihsang lo a, kan beih let ngam theihna tur atan. heh tan kan lak ho a pawimawh ang a keimah pawn harsa na tam tak ka nei a chutting te pawh chu la sawi chhuah te pawh a ngai a ni chuvangin heh tan in la ho teh ang u tunah pawh hian mi chak lo zawk an nih avang a. leh chhungkua a support na dawng tlem zawk an nih avang a ro khawm tur te an ro chhuhsak te tam tak te pawh an awm hetiang hi a mizo lo chuvang chutiang te pawh chu ihh-- Au chhuahpui an la ngai a, tanpui an la ngai a ni. A mi hausa zawk tena ih an rah beh tam tak hi an la awm a ni. Chuvangin chutiang te tan pawh chuan la din chhuah zel ka tum a, thawhpui tur te pawh ka la mamawh a. Chutiangah chuan dan ṭha zawkte pawh min thawhpui duh chu ka la thawhpui, ka thawhpui duh zel a ni. Amaherawhchu Mizoram hi dah hmasa ber rawh se. Mizoram hi kan dah hmasak ber hi a pawimawh hrih a ni Mizoram kan dah hmasak ber chuan Lali chu kan dah hmasa ber phawt a ngai a chu chu ih Isua kan dah hmasak ber a ngai a ni chu chu Isua atang chuan eh Isua neihtu te tan chuan dikna-- hei vuan tlat chunga ke pen a ngai a chu chu ih isua vuan tlat hmasa a eh mizoram pawh kan zuk dah hmasak ber kha hei thil hnih dan tur a nia chutiang chu a ni kan mamawh chu. awle min lo ngaihthlak sak avangin lawmthu ka hrilh cheu a khawngaih takin comment leh like leh subscribe kha tin eh bell icon kha eh min lo hmehsak a a leh pe ka mi tiu tur te pawh min lo ngaihthlak sak zel thei na tur atan imm-- khawi takin min lo ngaihven sak dawn nia in vaiin kan dam chhung hian mizoram thang chhuak hi ih hmuh tum ang u thawk chhuak ang u tih thawk chhuak turin ka sawm vek a che u. duhsakna sang ber leh Pathian ina malsawm inmalsawm tawn tura a tih ang a he malsawmna hlan vek chungin khawngaih takin kan ti tawh pawng e channel thar a nia khawngaih takin min lo subscribe sak ve vek dawn a nia Mizote kan inunau nan leh. kan hnam kan lo in pum khat a kan lo changkan na lampang te kan lo bawh zui zel theih na tur atan tin tu pawh comment na ah khan in leng vek a nia mizo tan hian ngaih dan thar a maw kan neih a maw kan ngaih dan nghet sa kan neih a maw te i tarlang theuh ang u chutichuan-- thu te pawh chhuah tur te pawh suggestion a maw eh div advice a maw te inneih chuan a leng vek a ni e keimahni tan vek a kan chalen kan channel anih hi kan hre thar dawn nia ka lawm e.